Kommen direkt d'Top zwee. Jérôme Becker freet, Wéini gëtt et eng Presskonferenz zum Thema vun de Gemengewalen? Gemaach? Ass do schonn en Datum fest? Andy.
Dat war deng Agenda, he? Also ech hunn mat Ofsprooch mam President, géife mir mengen, datt de beschten Datum, dee lo méiglech wier, en Donneschde Moie wier. Alles anescht ass wär ze kuerzfristeg.
Dësen Donneschde.

Dat an dann géife mer kuerz op déi dräi grouss Slogan agoen, déi mer jo schonn um Landeskongress virgestallt hunn. An da kann jiddwereen nach eng Kéier eppes zu senger Gemeng soen, wat d'Challengë waren. Mee mir wäerten bis dohinner hoffentlech wësse wien an den Tables Ronden ass, well de Sidd sech am Moment immens roueg verhält, wat seelen eng gutt Nouvelle bei deenen ass. A gläichzäiteg kënne mer dann entweder do dat kritiséieren nach eng Kéier, dat war e Freiden déi éischt, a gläichzäiteg kënne mer nach eng Kéier op d'Situatioun zu Esch agoen, wéi Gesetzer ënnerschiddlech interpretéiert ginn.

Also ech mengen d'Stad Lëtzebuerg huet hiren Programm, Esch weess ech net wou se dru sinn mam Programm. An all Sektioun deng 3 Haaptpunkten do presentéieren. D'Press huet da jo nach eraus wat se interesséiert a wat net. An du géings ee do presentéieren eng Kéier, wat modern, fair an transparent.

Jo, de Punkt ass, datt wa mir net op Table ronde kommen, ass dat déi eenzeg Taktik fir vill Visibilitéit op nationalem Plang ze kréien, ouni vill Geld mussen auszeginn. Mee wat ass dann zu Esch da mat den Ënnerschrëften do geschitt gewiescht? Déi akzeptéieren e Conseiller sortant net als Ënnerstëtzer, wann deen als Kandidat op enger anerer Lëscht ass. Also dach, se hunn e schlussendlech akzeptéiert. Jo, jo, genau, jo, jo.

Jo, du waars ze spéit fir mat an Drock ze goen. Dat heescht, déi Gerüchter hunn eis d'Visibilitéit am Wort senger Bäilag kascht, an deem Sënn, dat heescht, se am Raum stoen ze loossen, ginn ech der Ass Donneschdes dann emol fir jiddwereen ok?
Signalidung.

Top 3, Finanzen. Do huet de Marc gefrot, firwat d'Sektioune keng Suen net kréien. Ech kann lech just op de Beschloss vu leschter Sëtzung beruffen, datt gesot ginn ass, datt soubal d'Sektioune kont hunn, datt mer se géifen iwwerweisen.

Géigefroe Ech weess net, ob ech déi Fro. Also mir kënnen jo net vun bausse wëssen, ob deen iergendwou schränkt oder net. An et ass gesot ginn, well et net geet op engem Visa esou vill ze iwwerweisen, dofir gëtt et gespléckt. Dofir waren et déi zwou. Also ech hunn elo de Ben de Mëtten ugeruff. Wann een elo en urifft, dann hätt een éischter eng Informatioun kënne kréien. Ech hunn de Ben elo de Mëtten ugeruff an hien huet gesot, d'Cour des Comptes giff e Bordell maachen, wann et op engem Visa geet. An dofir ass gesot ginn, op e Konto.

Wéi gefrot, woart mer elo d'Gebaier fir bei der Spuerkeess, déi mer du sollte kréien. An déi dote Variant huet de Ben elo alleguerten déi Wochen net dem Starsky geäntwert, dass net géif goen. Nee, de Punkt ass net, dass et geet. De Punkt ass, an do sinn ech och deen, deen am Zweifel erëm géif dem Ben de Kapp wäschen, mir haten eng Prepaid-Visa an dat war Dat war herno deen Extrait, dee bal dozou gefouert hätt, datt d'Partei keng Subside méi kritt hätt vum Staat, well et bei der Post quasi onméiglech war, fir esou en Extrait erbäizekréien. Well, elo hale ech u, wann s du net Client bei der Post bass, dann hu si kee Moyen, fir der e Prepaid-Visas exprès auszedrécken. Wat hunn ech du misste maachen? Ech sinn du bei d'Post gaang, just fir d'Geschicht ze erzielen, fir wat dat e bëssen komplizéiert ass. Ech sinn bei d'Post gaang, ech hunn en Client, eng Clients Racine Piratepartei Lëtzebuerg asbl opgemaach, déi zwar ni validéiert ginn ass, well d'Ënnerschrëften net agereecht gi sinn, mee dat sinn du duergaang, fir mer konnten dee Moment en Extrait vun där Visa erofzezéien, datt do näischt méi drop wär, soss hätte mir op eis Sue vun dem ganze Joer kéinte verzichten.

Ween autoriséiert, ween ass dofir, datt mer den Handy autoriséieren, déi Suen vun engem Spuer, vun eisem Spuerkeeskonto bei de Spuerkeeskonto am Numm vun der Sektioun ze iwwerweisen? Bravo, dat ass een, zwee, dräi, véier, fënnef, sechs, siwen. Do feelt just de Bezierk Süden. Ass dofir.

Da soen ech, Ben, wann s de mer se net iwwerweis, ech weess wou däin Auto wunnt, an da brennt den Auto. Mir hunn dann eng Back-up-Léisung, wou mer hunn, wou mer eigentlech anescht geplangt haten. Mir hunn nämlech nach en, een, wou eis eng Transaktioun vun 3.000 Euro gemeet hätt op en nationale Konto. Dann huele mer déi einfach op ee vun eise Konten an deementspriechend bezuele mer dann domadder eis Plakater, falls et aner méi schnell genuch geet. D'Haaptsaach eng Léisung.

De Marc stellt d'Fro, Wien entscheet, wéi eng Kandidaten virtuell ginn? Kënne mir eng Léisung fannen, dass keen esou en negativen Effekt méi entsteet wéi an den Table Ronde de samschd? Dozou soen ech elo zwou Saachen. Dat éischt ass, Et ginn zwou verschidde Serië vun Table Rondë bei rtl. Dat ass eemol déi, déi vum SIP organiséiert sinn, wou mer nach net wëssen, ob se invitéiert ginn. Grouss, grosse Frage, ne? Dat kéint ee muer awer enker nofroen, Här Di, wann schonn un déi Zäit eis gedenkt ze updaten, ne? Mir géifen nämlech soss e Presscommuniqué erausschicken, wann der net aktuell wäert. Dann gëtt et eng zweet Serie vun Press, vun, vun Table ronden, déi rtl op eegenen Optrag mécht. Dat sinn Table ronden, déi se an 8 Gemenge maachen. Zwou pro Bezierk, déi rtl och selwer erausgesicht huet. Dat ass Esch, dat ass d'Stad, Hesper, Ettelbréck, Klierf, Gréiwemaacher, Jonglënster an nach am Süden déi zweet, Diddeleng oder Déifferdeng? Déifferdeng. Dat sinn aacht Tables rondes, déi rtl selwer organiséiert, wou si déi jeeweileg Sektiounen invitéieren. Dat heescht, ween entscheet, ween dohinner geet? Dat ass eben eng Sektioun. Ech kann dozou soen, datt d'Sektioun Esch souguer explizit gefrot hat, datt den Andy oder ech do ee géif epauléiere goen. Mee dat ass natierlech, wann eng Sektioun

An do ass, do ass gesot ginn, dass eng Table ronde wär. Do hunn ech an National gefrot, ob mär do eppes Schrëftleches kruten, ob do iergendwéi schonn eppes decidéiert wär. An Esch, meng Kollege vun Esch hunn do drop net reagéiert. A samsdes moies hunn ech dem Andy gesot, ech komm dir hëllefen. Do war ech um Wee fir heihinner an do ass decidéiert ginn, dass een anere sollt goen. A wann een dat do gewosst hätt, dass dat esou, dass dat esou gelaf wär, dann hätte mir äis anescht organiséiert. Dat war vläicht eng falsch Kommunikatioun vun eiser Säit hier. An de Problem ass einfach, dass dat,

Rtl huet dunn, nodeem d'Kommunisten sech opgereegt haten, decidéiert se géifen op hiren Table ronde da jiddwereen invitéieren, deen vun där Gemeng géing untrieden. Dat hu se eis dunn donneschdes iergendwann kommunizéiert, ech weess et kann ech elo net méi genau soen wéini. Déi ganz Woch war relativ e Blur bei mir, muss ech soen, well all Dag zwëschendurch eppes gebrannt huet. An dunn hunn ech dat um Desch weiderginn, an vun do un, Hunn ech just nach rtl gesot gehat, hei sinn zwou Telefonnummeren zu Esch, déi der kënnt propetéieren. An dunn huet d'Sektioun Esch entscheet, ob ech kommen ënner divers an am net ëffentlechen Deel an net eng Kéier kuerz op d'Sektioun Esch zeréck. Mee.
Mir wosste Bescheed, datt ee géif. Loterie nationale deen dee Sexuelle ka virschloen, dee sech schonn huet. Et war just d'Verständnisfro, ob där wousst, datt dee Kandidat dee Gewinner war. Et ass halt e bësse blöd gelaf, well d'Kommunikatioun net do war a well mär selwer als Sektioun och zimlech iwwerfuerdert waren, fir op déi leschte Strapp nach Kandidaten ze fannen, well mer freides net ofginn hunn. An dee Problem mat den Ënnerschrëfte war jo nach. An doduerch ass dat e bëssen duerchernee geroden an dofir ass dat vläicht am Sand verlaf. An dunn ass dat halt esou zu Palette komm, datt. de President vun der Sektioun Esch mär gesot huet, datt ee geet an dat wär fest. An do war da jo dann näischt méi ze änneren. Wann de President dat decidéiert, dann ass dat hei esou. Do si vill drop ugeschwat ginn. Jo, ech och.
Wär eng Lachnummer.
Ech och.
Egal, en ass gaangen, et ass geschitt. Mir haten och schonn.

Am Enn vum Dag muss een och soen, déi dräi maachen eppes a ginn hiert Bescht an domadder muss mer liewen. Mir kënnen kengem verbidden aktiv ze ginn oder wat och ëmmer, nëmme well mer fäerten.

Dat war eng Noutléisung. Dat war wierklech eng Noutléisung. Ech wollt mir haut och déi Fro just stellen, well mir am Programm stoen hunn, bei eis zumindest, dass déi Promoteure kräfteg agegrenzt ginn an dass déi fir méi Transparenz musse suergen. A mir haten dat Thema do scho virun engem Mount, dass eng aner Sektioun gesot huet, d'Autorisatioune musse méi schnell an ouni Kontroll eran. Onofhängeg dovunner, wat fir ween, wéi welche Member déi Camionnette dohinner gestallt huet, Hate mer wëlles fir dëse Weekend zwou Camionnetën ze hunn, déi gebucht sollte ginn, an et sollten d'Sektiounen eis matdeelen, wéini se giffe mat der Camionnette fueren, fir datt een e Planning maache kann. Allerdéngs hu mer, hu sech zwou Sektiounen soss gemellt. Dofir, esou wéi et elo am Moment ass, datt elo dobaussen just eleng déi steet,

net kontradiktoresch sinn. Ech gesinn, ech mengen, et ass kee Geheimnis, wien zu Réimech Kandidat ass fir eis. Wann dee Member decidéiert, datt hien eng Camionnette huet an en Deel der Partei gëtt, ass dat genau esou, wéi wann ech en Auto zur Verfügung stellen oder wann, En anere Member hei seet, Kommt bei mech an de Café de Staminee halen. Och dat, tout au contraire, wa mer bei engem Member an de Café de Staminee hale ginn, dann ass dat nach éischter en Avantage, deen dee Member doduerjer huet, well mir en dofir bezuelen. Dat ass vläicht esouguer méi kribbelech ze gesi wéi wann een eis eppes gratis ze wollen ech uschwätzen. Ech wëll dozou och nach eppes, pardon, nach ee Punkt weider soen, Wann d'Zäit et zougelooss hätt, hätt déi Camionnette, wär déi am Branding vun de Piraten gewiescht. De Sven hat awer och nëmme 24 Stonnen den Dag, a well en huet misste kucke fir Bränn lénks a riets auszemaachen, sinn déi Badgen net bestallt ginn, déi déi Camionnette an eise Branding gesat hätten. Kënne mer do op mech klappen? Ech huelen dat gären op mech.

Ech ginn emol op den HDMI-Kabel. An der leschter Déngens hunn ech gefrot, wéi Dir hei gëtt et déi Fro zu hunn, wéi dat, ob mär se kéinte kréien. Ech, wat mär se hätten, ob mär se kéinte kréien, fir driwwer ze kucken, och nach fir Leit ze froen an esou weider. Wat? Wéi? Wat? Also Marc, du, du hues mech all Dag am, op Facebook, du hues mech all Dag. Ech hätt dech nach eng Kéier kéinte froen, mee ech hat awer och schonn eng Kéier gefrot am Gruppenchat, wéi et mat de Wielerbréiwer ass.

Sinn dat dann och net déi Haaptkommunikatiounsweeër, déi een daf benotzen fir d'Partei? Muss ee sech awer festsetzen op iergendee Wee, deen d'Partei huet, fir mat all senge Sectioune ze kommunizéieren. Mir kënnen jo net einfach soen, do, dat do, dat do weess ech net, do sinn ech net dran, do sinn ech och net dran, do sinn ech och net dran. Et muss ee awer iergendeppes hu wou mer kënnen alleguerten dra sinn a wou mer alleguerten, ganz kuerz nëmme nach, Frau Schmit, wou mer alleguerte kënnen iwwert dee Wee matenee kommunizéieren. Wa jiddferee säin eegene Krong a sengem Eck mécht, da komme mer net wäit. Ech ginn awer vollkomm Recht, den Problem ass eben, dass op Holodeck, dass dat geschützt ass an net jiddfereen Zougang huet. An deementspriechend wäert einfach frëndlech gewiescht, wann s de engem eng E-Mail schécks mat engem Link zu engem Pad an dann hätt jiddferee kéinte säi Kommentar ginn. Dann häss de jo déi Diskussioun gehat. Also engersäits d'Holodeck, dat ass eng Verdeelerlëscht, wou all Mandataire dran ass, dee bei eis an der Partei ee Mandat huet. Wanns de dech selwer deabonnéiers kréien ech dat net unbedingt mat. Ech gin och lo net regelméisseg kucken ob nach jiddereen dran ass deen dra sollt sin. Du bass Presidiumsmember am Südbezierk, du bass Sektiounspresident, du misst mindestens zwee mol dra stoen. Wanns du net dra stees, steet dann nach de Südbezierkspresident dran, deen hätt Bescheed kënne soen, den Tresorier steet dran, deen hätt kënne Bescheed soen, an en plus hei hu mer ëmmer rëm nees driwwer geschwat. Sorry, also ech kann net manner d'Bréiwer schreiwen. A wann Äre Bezierk net ënnertenee kommunizéiert, da kënnt Der domadder dowéinster net dem National en Reprochement. D'Parteileedung ass do fir d'App. An Du waars mat ee vun den Ideeëgeber fir d'Parteileedung anzeféieren, wat wat ech awer eng gutt Idee fannen. Mee et muss een dann och akzeptéieren, datt et e Kommunikatiounskanal gëtt, deen etabléiert ass, an da muss och op deem Kommunikatiounskanal gelauschtert ginn. A wann näischt kënnt wéinst dem Video, dann ass et och, a versteet een net, wat den Handy vun engem gären hätt, dann ass et vläicht e Moment entweder den Telefon an den Grapp ze huelen, den Handy ze froen oder den Telefon an den Grapp ze huelen a sengem. senge Vertrieder an de Gremien, déi déi iwwergeuerdnet sinn, en Damm dënner den Hënner ze maachen. Oder d'Alternativ, de Video op Youtube ze kucken an ze soen, ganz éierlech, kritt ech Mof net un, do eng zwou Stonne laang eng Parteideelung ze kucken. Mee och dat ass eng Method. Ze soen, datt mer net kommunizéiert hätten, dat kann, dat muss ech einfach vun eis weisen, well dass. En plus iwwert eppes. Méi wéi eng Kéier driwwer geschwat. Jo, en plus eng Strategie op eppes komplett Ëffentleches eraus ze posaunen, dat ass och net den Sënn vun der Saach. Wéi gesot, et ass oft genuch kommunizéiert ginn. Et gëtt souguer e Facebook-Chat mat de Responsabele vun de Sektiounen. Do ass éischter ronderëm geschwat ginn, respektiv Saache fonnt ginn, fir net mussen drun deelzehuelen, ewéi dass eng konkret Äntwert komm ass. Sorry. Sorry.

Dir hätt Péiteng gesot. Dir hat mengetwegen zwee Leit heihinner geschéckt, fir de Video opzebauen. Jo, dat hat ech och proposéiert. Dir hätt net missen direkt déi éischt Kéier komplett hei sinn, mee a puer Tranchen, e puer Leit. Dat wär kee Problem gewiescht. Dann hätt jiddereen de ganze Skript eng Kéier duerchgelies, mir hätte vun alle Saachen déi bescht Saache geholl an da wär jidderee vun eis sechs Lënn genuch Leit dra gewiescht. Esou ass vun Iech leider keen dran.

D'Thema ass vläicht an déi aner Richtung awer gesat, datt d'Partei awer vläicht dat gutt fonnt hätt, datt, well mir si jo awer eng Partei, déi a mengen Aen zesummenhale soll an zesummeschaffe soll an net jiddweree säin Déngel a sengem Eck maache soll a. Mee et ass jo kee gezwonge ginn, Jules, et ass kee gezwonge ginn. Ech hunn gefrot, dat wier e Wonsch gewiescht, jo.

Dat heescht, du kanns dech net erausrieden mat einfach jo hunn déi aner gefrot, dat wollt keen aneren, dofir kommen ech och net. Dat ass ze wuecht.
Wann ech gewollt hätt, dann hätt ech, wär ech hei gewiescht.
Dat wär ech awer net.
Da wollts du net.
Jo, da reeg dech och net driwwer op, wann s net do waars. Nee, ech hu mech elo net doriwwer opgereegt. Wann ech gelift, da lauschter elo, wat gesot gëtt. Ech hunn elo just drop geäntwert, dass d'Parteileedung villäicht gewollt hätt, wann d'Péitenger do wier. Do hunn ech gesot, wa kee wëll, mir kënnen och keen zwéngen. Okay, dann si ech necker kuerz. Et ass ni gesot ginn, Péiteng refuséiert d'Participatioun um Video. Ech hunn Datume proposéiert. Ech hu gesot, sot Är, sot eis Handschrift bis dann an dann, wéi Dir vun deenen Datumen der kënnt huelen. Ass den Delai ass verstrach, Dir hutt näischt gesot. Dunn hunn ech nei Datumen erausverhandelt mat engem, deen dat haaptberufflech mécht an deen aner Clientë ewech gehalen huet, déi méi bezuelt hätte wéi mir, wuel wëssend dat do si nei Datumen ausgehandelt ginn, déi sinn och net bestätegt ginn. Dono sinn nach aner Alternative fonnt ginn, wéi datt si eppes Eegenes op Ärer Plaz do ënnen op der Gemengeplaz maacht, ass och leider näischt komm. Also wann iergendwann eng Kéier do gesot ginn ass, mir refuséiere carrément matzemaachen, hätt ech mir och net déi Méi gemaach fir Alternativen ze fannen. Mee et gouf jo awer en Dag wou ech denkt hunn, mir maachen net mat, loosse sou lafe wéi et ass. Mir hunn de Scriptet eis net gefall, mä musse kloer soen, déi vun den Europawahlen waren eiser Meenung no vill besser. Do ka jiddwereen eng aner Meenung hunn, mee et muss een awer och respektéieren, wann een déi Meenung huet. Muss een dann awer och, an Tan, an do muss ech dann awer och soen, respektéieren, wann eng Partei, déi elo grad den héchste Beschlossgremium nieft engem Kongress vun enger Partei ass, eng Quête an eng Campagne esou gemaach gëtt, wéi se gemaach gëtt, an eng Sektioun, déi op där enger Säit no Geld freet aus deem Dëppe, wat vun deem Gremium verwalt gëtt, a sech dann net wëllt un nationale Campagnë bedeelegen, datt dat zu Reiwereie féiert, déi vun deenen zwou Säite justifiéiert sinn. Also ech verstinn, datt et, et gëtt ganz schwéier enger Sektioun ze erklären, firwat si, firwat si solle bei eppes matmaachen an aner Sektiounen net matmaachen. An et ass ganz schwéier engem ze erklären, firwat Geld duerch 6 gedeelt gëtt, wann nëmme 5 um nämmlechte Strang zéien. Also ech muss do awer dann och eng Kéier soen, et gëtt net ech wëll, mee ech maachen et. Et gëtt awer och net ech maachen an ech wëllen et. Also béides muss ee kloer sinn. Et ass entweder et mécht een eng gemeinsam Campagne mat. mat allem wat dat bedeit, een och mat engem Video, wann een de Script net gutt fënnt, jo ech muss net alles gutt fannen wou ech mat maachen, et huet de groussen Avantage datt et do ass. Ech fannen de Video ass vill ze laang ginn, dat hunn ech am Ufank gesot, ech hätt gären en 20 Sekonnen oder e 25 Sekonnen Video gehat, de Script vum Andy huet e 45 Sekonnen Video produzéiert, fannen ech net gutt, ech hu matgemaach an ech stinn hannert deem Video. Well dat ass dat, wat den Ënnerscheed mécht zwëschen enger Partei, déi homogen an zesummen optrëtt, an enger Grupp vu Leit, déi wéi Kappeloshénger duerch d'Géigend lafen a soen, Ech maache wat ech wëll, well ech sinn eng unique snowflake. Jiddweree vun eis hei ass eng unique snowflake, mee wann d'Sonn bis op déi eenzeg Schnéiflak schmëlzt, ass se méi séier fort, wéi wann se zesummeläit. Dat ass mäi Punkt. Wann der sot, dir kënnt keng Plakater pechen, ech hu bis elo vu Péiteng nach kee Wonsch héieren, datt den Andy iech e Plakat mécht. Ech hunn nach kee Wonsch héieren, datt d'Partei iech Platzhalterplakater, déi haut ukomm sinn, géif zur Verfügung stellen. D'Offer war do.
An d'Offer war do, méi wéi eng Kéier. Dir beschwéiert iech iwwer ze vill Aarbecht, mee bon, dat ass en Thema. Jo, nee, mee et kann een net op där enger Säit soen. De Grond, firwat mir jo net gefrot hunn, ass jo bekannt, datt e mär schonn fréizäiteg Material gebraucht hunn fir d'Braderien a fir eise Walprogramm, wou d'Partei nach net startbereet war. An deementspriechend mär elo net d'ganz Konzept nach eng Kéier ënnerhalen. Säit Abrëll froen ech no deene Koordinatiounsplattformen, wou ech och ëmmer erëm nees deemools scho gesot hunn, mär besser elo, ewéi datt ech herno alles op de leschte Stëppel maachen. Mär hunn elo déi Situatioun, datt ech elo erëm alles op de leschte Stëppel maachen.

An mär si jo och deemools mat an der Chamber zwar net kritt, déi gutt Verdienst. Déi Suen, déi hutt och ze soen. Mä oui, mee fir wat ass, fir wat kann een dann net eng Léisung fannen, fir dat uniform ze maachen, dass mer aus Partei dat maachen? Ech verstinn net, fir wat verschidde Sektiounen Websäiten hunn, déi en aneren Design hunn. Ech verstinn net, fir wat mer net kënnen e Corporate Design hunn, dee mer mat, dee jiddweree mat, matmécht. Fir wat kënne mer eis net un eng richtlinalen, déi, déi.

Ze kucken, wat ech bis dohinner gemaach hunn. Iergendwann enke hu mer gesot, dat dote geet duer, fir de Kongress ze presentéieren. Mir hunn et zum Péitenger Kongress presentéiert. Et ass, ech ka mech net méi auswenneg erënneren, mee ech mengen, et ass vläicht esouguer eestëmmeg ugeholl ginn. An dono ze soen, et ass näischt méi do, wou s du selwer nach mat mir hei souz, dat ass falsch. Déck mer nee. Dat heescht, wou Dir Är Site gemaach hutt, hat Där e Manual, wéi dee kinnt ausgesinn?
Mir hunn ënner eise Méiglechkeete gemeet, an et ass eis informatesch net méiglech gewiescht, deen esou ze baue wéi de richtege vun der Piratepartei, déi jo selwer iwwer déi Joer drop gewäert huet. Mir haten déi Zäit net. Mir hätten och gär méi schéine Site gehat, dat ginn ech och zou.
Konkret ëm de Site, also eis Sektiounssäiten, déi mer elo am Ëmlaf hunn, dat ass och eng Noutléisung, well dee richtege Site net fir d'Sektiounen net existéiert, mee do ass sou gutt wéi méiglech de Charte graphique ëmgesat. An och op eise Plakater, also d'Plakater, do gëtt et an der CEI, déi mer um 2015. Kongress ofgestëmmt hunn, gëtt et e Beispill, wéi esou e Plakat sollt ausgesinn.

Se soen Handy, ass dat doen an der CI effektiv? Wat wëlls de réckelen? Och do sinn Handy huet schonn esou vill Belaaschtung. Mir haten jo elo gefrot fir zu Esch déi Publicitéit do ze kréie fir datt Kandidaten sech solle mellen. Dat huet jo elo ee Mount oder annerhallwe Mount geschleeft. Da gi mer net hin a mer froen den Handy nach eppes zousätzlech. Nee, ok, mee et ginn Virlagen, du kenns dech mam Grafikum dann aus, déi hätten adaptéiert kënne ginn. An déi Virlagen déi ginn et scho säit 2015.

Do muss driwwer diskutéiert ginn, well iergendwann eng Plaz d'Bom. Ob si vun där anerer Säit oder vun där anerer Säit, et ass egal, wee grad Schold ass, mee et muss iergendwann enker driwwer diskutéiert ginn. Soss geet et wéi fréier, wéi d'lescht Joer um Kongress, wourëm deen een deem aneren eppes ënnerstellt an deen een deen aneren eppes zréckweist oder weess der Hell wéi.

Ech fand jo dat och eng gudd Fro an en internen Gruppen, et heescht jo an national deen wëll eis souwisou net, an en national mécht sech grad lächerlech mat deer Aarbecht déi si maachen. Mir sinn och Privatleid, mir sinn och Leit déi 100 Prozent.